Okay. Y noswaith dda yn gyfeillion. Very good evening to all of you. Da ni ddim yn siŵr iawn faint yn union o bobl sydd yn ymuno efo ni heno, a mae hwn yn dipyn bach o arbrawf i ni yn y cyfnod rhyfedd yma da ni'n byw ynddo fo.

efallai yn mynd i ymuno efo ni ac efallai ddim wedi cael ychydig bach o broblemau technegol fel sydd yn, yn bownd o ddigwydd ar achlysuron fel hyn. Um, Mena Elfyn ydy Llywydd Pen Cymru. She's the president of uh, Wales Pen Cymru and maybe she'll be joining us and I really sincerely hope that she will be because

Emir's hundredth birthday. Felly dyna chydig o, o gefndir ar gyfer y noson. Mae gennym ni gwmni yn tri beirniad ar gyfer y gystadleuaeth a'r ddau enillydd. Ac mae hefyd gennym ni gynrychiolaeth gan yr noddwyr sydd wedi cydweithio hefo Wales Pen Cymru i ddod â'r noson yma at ei gilydd. Mi fyddwn ni'n symud o'r Gymraeg i'r Saesneg ac mi fydd na chydig o destun yn Saesneg ar gael drwy'r chat ar gyfer uh, y darlleniadau a'r beirniadaethau. As you can see, we're, we're, we're moving back and forth between Welsh and English. Um, when, when there are

Join yes. us. Fantastic. Diolch yn fawr iawn, Menna. Dwi mor falch. Dwi mor falch. Iawn. Hyd yn hyn. Hyd yeah. yn hyn. Menna, gai droi atoch, atoch chi rwan, sgwel chi dda. Wel, diolch a croeso i bawb, croeso chi gyd a croeso i Lode Pen a pobl sydd wedi galw heibio neu sydd wedi ymuno ni. Um, thank you everybody who's joined in and to celebrate this special prize giving event. Um, ga i gyntaf ddweud pen blwydd hapus, hwyr, i Emyr Humphreys, a ddathrodd i ben blwydd rai dyddiau nôl yn 101 mlwydd oed. Ac yn ôl Siôn i fab, yn parhau i gredu bod i lenyddiaeth o Gymru lais unigryw, pwysig a hanfodol i'w gyflwyno i'r byd sydd ohoni. A mae dathlu'n bwysig. Um, to celebrate is good, is wonderful. Dathlu'r gair a geiriau, dathlu dod ynghyd, a dathlu prif nofelydd y Gymru fodern a'r ola o'r genhedlaeth arwrol hon sydd wedi cysegru ddawn i wasanaethu'r genedl Gymreig. Nid fydd wedodd hwnna, ond Wyn Thomas sy'n mynd i siarad yn y funud. A geiriau arall, um, Wyn Thomas also said,

Felly yy dyna pam ma'r wobr yma'n bwysig hefyd. Y bwriad yma oedd gwneud wobr pen yng Nghymru i wneud dau beth a'i dod â nhw ynghyd i ddathlu a cefnogi gwaith ysgrifenedig blaengar, beiddgar a welwyd yn ystod 2019 a mawrygu hefyd enw un sydd wedi gwneud hynny mor glodwiw am ganrif. Felly fel Llywydd Wales Pen Cymru o'n i'n ystyried yn fraint i allu gwireddu'r wobr yma gan ddiolch i'r holl noddwyr arbennig a'i gwnaeth hi'n bosibl. Um, na i just gloi gyda cherdd fer. I'll, I'll finish with just a short poem from Shards of Light, um, a marvel of a, of a, a volume of poetry by Emyr Humphreys, Sacred Tree.

O, o, diolch yn fawr iawn i ti, Mena. A diolch am yr e-bost i mi yn yng ngwad i fod yn rhan o hwn. Nes i ddim petruso o gwbl. There were all sorts of good things about being one of the team judging this competition. It was good to be part of something organised by Pen Cymru.

I'm going to read my adjudication in Welsh while Elena will read hers in English. And Daniel Brayman, I understand, is going to do a bit of mix and match. Um, enwebwyd amrywiaeth eang iawn o ddarnau ar gyfer gwobr Emyr Humphreys eleni y flwyddyn gyntaf i'r gystadleuaeth gael ei chynnal. Gofynnwyd am ddarnau ffeithiol am Gymru, boed yn ysgrif, blog neu erthigol, yn Gymraeg neu yn Saesneg. a'r unig ynllawiau oedd eu bod nhw'n ddarna y credau'r enwebwyr oedd yn heuddu eu lledaenu ymhellach. Cafwyd amrywiaeth o ran pynciau, o fwslemiaeth yng Nghymru i drafodaeth ynglyn â'r hen goel gwrach honno bod pobl ond yn siarad Cymraeg pan fod dieithryn yn dod i mewn i'r dafarn. Cafwyd amrywiaeth o ran hyd. Credaf fod y rhai byrraf tua 700 gair ar hira tua 6,000 o eiriau. Ac yn fwy heriol i ni fel beirniad, cafwyd amrywiaeth o ran arddull. Buom yn darllen darnau byr ac arddull seml boblogaidd, ac yn ceisio eu cloriannu yn erbyn darnau trymach, mwy cynhwysfawr a mwy academaidd i cywir. Er fod yr elfen hon o ddewis Best in Show o gymharu Merlan Fynydd efo Ceffyl Gwedd wedi esgor ar gryn drafodaeth rhyngom ni, roeddan ni'n gytûn ynglŷn â dau beth. roedd yn rhaid i'r enillwyr ddeud rhywbeth o bwys ac roedd rhaid iddyn nhw ddeud o mewn ffordd gelfydd. Y cynllawiau hyn arweiniodd at ein dewis o ddau enillydd, un yn Gymraeg ac un yn Saesneg. Dau awdur oedd yn amlwg ac yn amlygu crebwyll ochr yn ochr a'r dawn i ymdrin ag iaith. Yr enillydd Saesneg yw Mark S. Redfern am ei ysgrif When Vice Came to Swansea. Mae'n disgrifio, ac yn beirniadu yn hallt ac yn ddeifiol, fideo ddogfen a wnaethwyd gan Vice ac a ddaeth yn hynod boblogaidd ar YouTube. Teitl gwreiddiol y fideo oedd Swansea Love Story. Mae'r teitl ddefnyddiodd YouTube ar ei chyfer, Teenage Heroin Epidemic yn rhoi syniad o'r cynnwys. Mae gen Margaret Fern dromadrodd sy'n codi gwen er gweitha'r pwnc. The directors donned their pith helmets a went hunting for a story in the badlands of Swansea. Ond mae ganddo hefyd ddadl glir sydd yn dymhellach na dau wneuthurwr ffilm breintiedig yn troi cyfweliadau efo chydig o bobl ifanc yn Abertawe sy'n gaeth i gyffuriau yn cack-handed poverty porn. Esboniai'n glir fod Cymru angen cyfryngau sydd yn gallu adrodd yn gyfrifol am y defnydd o gyffuriau. Yr un syniad rhesymegol o hynny, er nad yw'n retfyn yn ei ddeud, yw fod Cymru angen cyfryngau sydd yn gallu adrodd yn gyfrifol am bopeth yn ein gwlad. Hoffwn nodi fy mod i hefyd wedi mwynhau darn Gary Raymond, Prince of Wales Bridge, Symbolism of a Sign, yn arw, Ysgrif arall sydd yn gwneud pwyntiau pwysig, wedi gwisgo mewn hyd yn oed mwy o ddychan deifiol yn arbennig y portread Alun Cairns. Un enillydd clir oedd yna ar yr ochr Gymraeg, doethineb iaith gan Mererid Hopwood a ymddangosodd gyntaf yn O'r Pedwar Gwynt fis aws llynedd. Mae'n ddatblygiad o rai meddyliau a rannodd mewn cynhadledd dan nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn 2016. Petrusais cyn y gwebrwyo. A oedd hi falla rhy academaidd, yn enwedig o'i chymharu â'r enillydd Saesneg a llawer o'r cynigion eraill mwy newyddiadurol i naws? Ond dim ond petruso am eiliad nes i. Roedd y rhesymeg glir Mererid Hopwood a'i defnydd hyblyg o iaith naturiol i gyfleu'r rhesymeg honno yn llwyddo i greu darn na fydd o ddiddordeb i bawb yng Nghymru a thu hwnt sydd â diddordeb yn y berthynas rhwng iaith a hunaniaeth. Llongyfeilliadau mawr i Mark Redfern a Mererid Hopwood, a diolch o galon i Pen Cymru am y gwahoddiad i feirniadu, ac i Daniel ac Eluned am drafodaeth ddifyr. Noswaith da bawb. Ie, fel dwedodd Sian, uh, rwy'n mynd i darllen fy meirniadaeth yn Saesneg, a rwy'n jyst eisiau dweud roedd hi'n bleser i feirniadu'r wobr yma, felly diolch Menna, a diolch Pen Cymru. Mae'n hyfryd hefyd i gael rhywbeth i ddathlu yn ystod y dyddiau rhyfedd yma. Felly, i'r beirniadaeth nawr.

A huge congratulations and llongyfarchiadau mawr to our two worthy winners, Mererid Hopwood and Mark Redfern. Diolch. Diolch yn fawr, Eluned a Sian. Uh, dim lot ar ôl gyda fi weid, ond gaf i uh, ategu bod wedi bod yn braf i uh, bod yn feirniad gyda Sian ac Eluned ac yn anrhydedd wrth gwrs beirniadu gwobr uh, Emyr Humphreys wobr am y tro cynta. Diolch yn fawr i Menna, wrth gwrs, am y, am y gwahoddiad, ac i, uh, ac i Manon hefyd, y Pen Cymru, am, am, i, am i gwaith yn y trefnu'r cyfan. Uh, be na i yw cychwyn y ferniadaeth yn Saesneg wrth drafod gwaith uh, uh, Gary Raymond a Mark ac yna troi i'r Gymraeg pan uh, a fi mlaen at darn uh, Mererid. A gaf i felly hefyd estyn fy

Redfern concludes powerfully by noting that Wales doesn't need dirty realist B movies to tackle drug related deaths, it needs law reform and decriminalisation. Ffyrdd o weld a deall ein gilydd yw un o themau erthygl Mererid Hopwood, doethineb iaith a hefyd, a gyhoeddwyd yn wreiddiol yn o'r pedwar gwynt. ac sy'n cipio'r wobr Gymraeg. Darn eglur i fynegiant a chiwren ei arddull sydd yn nodi pwysigrwydd astuddio ieithoedd, yn ymrafel â chwestiwn J.R. Jones, a oes rhaid i'r iaith ein gwahanu, ac yn dadlau bod hunaniaeth ieithyddol a'r gallu i fod yn agored ac yn gynhwysol. Yn yr ymgyprys athronyddol rhwng y cyffredinol a'r neillduol, tueddir i gysylltu ieithoedd a lleiafrifol gyda'r neillduol. Dim ond mewn iaith fyd-eang y gellir ymgyrraedd at y cyffredinol yn ôl rhefedigaethwyr Prydeinig a lladmeryddion South Wales fel ei gilydd. Ond nid felly y mae, medd Mererid Hopwood, gan atgyfnerthu dadl a wnaed hefyd gan Emyr Humphreys ar ffurf nofelau trethodau ac yn ei astudiaeth o lenyddiaeth Cymru yn y ddwy brif iaith, The Taliesin Tradition. Gall unrhyw un ddysgu iaith, ac oherwydd bod iaith yn agored, mae i bob iaith ei hamrywiaeth fewnol ei hun.

Diolch yn fawr iawn Daniel, diolch yn fawr iawn Eluned a Sian hefyd am eich ystyriaeth fanwl o'r um, o'r erthyglau a'r ysgrifau a ddath i fewn drwy enwebiad aelodau

i wneud yn siŵr bod gwaith uh, ys, uh, awduron ag gwaith ysgrifennu craff fel hyn yn gweld golau dydd ac yn cyrraedd darllenwyr. Felly, i ddechrau, gael ofyn i Mererid i, i draddodi ychydig bach ar y darn sgwennodd hi. Diolch yn fawr, Mererid. Diolch, diolch i ti Elin, a gan bod i'n noson o brio, gobeithio bod i yn oce okay, i ddechrau gyda chydig o ddiolchiadau. E, diolch i bawb sy'n rhwm ar wobr wrth gwrs, ond hefyd diolch i'r Coleg Cymraeg ag i Hugh Williams a Ned Thomas o'r athronwydd a drefnodd y gynhadledd na ar J.R. Jones rai bynyddoedd yn ôl bellach e, a sbardinodd y pisyn mewn ffordd. Diolch i Sioned Pugh Rowlands o'r mae criw o'r pedwar gwynt am ddal ati gyda hyn. Do'n ni ddim yn awyddus i gyhoeddi, wel, ddim yn awyddus i balu drwy'r gwaith meddwl, ond ni'n gwybod bydde angen i fi wneud er mwyn gallu mynegu ar bapur beth oedd ddim yn rownd yn ymhen ni. A hefyd diolch i'r llon dwrn ffyddlon darllenodd y darn cyn i fi adael e fynd, chi'n gwybod pwy i chi. Uh, mae cael adborth onest fel dyw'r pisiau na ddim yn ei sens mam yn help bob tro. Um, yeah, felly'r cwestiwn o'n i'n ceisio mynd ar ei ôl oedd beth yw iaith? Dyw'r biolegwyr, yr athronwyr, yr addysgwyr, y cymdeithasegwyr, y ieithegwyr hyd yn oed ddim fysen nhw'n gwybod. Y llenorion wedyn, wel, maen nhw'n cynnig rhai delweddau canolog difyr dadlennol i ni i waldo merch perygl i'w iaith, i Gerallt, ias yn y pridd, grym a niddig ar y mynyddoedd, ond sneb felsen nhw'n gallu ateb y cwestiwn a mae e'n gwthio i i ben i flaen fy meddwl i yn eitha amal a nid beth yw'r iaith Gymraeg yy ond beth yw iaith atalnod llawn wel neu marc gwestiwn jyst beth yw e? Yym ac yn ddiweddar wrth gwrs gydag ymgyrch y miliwn siaradwyr a chyhoeddi'r cwricwlwm newydd lle does 'na ddim sôn am iaith mwyach ond sôn am ieithoedd, yym ma' mwy o fin eto fyth wedi bod ar yr holi. Beth yw iaith mewn cyd-destun amlieithog? Beth yw'r sgilie ieithyddol craidd yn y cyd-destun hwnnw? Y- I ni fel siaradwyr mwy nag un iaith yn gwybod yn iawn eu bod nhw'n mwy mwy na'r pedwar sgil arferol, achos mae iaith yn y cyd-destun addysgiadol wedi bod yn bedwar peth yn draddodiadol. Medru gwrando, siarad, darllen a sgrifennu. Ond i ni, mae o leiaf un sgil, o leiaf un sgil hanfodol arall, sef y gallu i lithro, trosi rhwng ieithoedd. Um, a wedyn dod nôl at gwestiwn J.R. Jones te, os rhaid i'r iaith yn gwahanu ni. Nawr, fel dwi'n deall, yr, yr honiad heriol sydd ganddo fe e, yw bod iaith nas siaredir gan bobl yn gallu bod yn rhan annatod o'r hyn sy'n ei gwneud nhw yr hyn i nhw. Ac uh, a thori stori hir yn fyr, uh, rwy'n uh, rhannu meddyliau am hyn yn yr erthigol ac am y syniad o iaith fel cwys, lle mae dyfnder ac ar wyneb gyda chi. Y ddoi wastad, mewn ffordd fel sydd gan J.R. Jones, y ffurfiannol yn y dyfnder a'r gweithrediadol ar y wyneb. Chi'n gweld, er bod ni'n cael ein perswadio gan y, y meddwl un ieithog, mae'r cwbl i'w iaith yw dwy set o labeli am yr un set o bethau. Mae siaradwyr dwy neu fwy o ieithoedd o oedi am eiliad i feddwl, yn gallu gweld pa mor gyfeiliornus yw'r canfyddiad hwnnw. Mae iaith yn llawer mwy na chyfnewidfa geiriau. Alla i weud sut a lle am yr un gwrthrych, a dyna ddau air yn yr un iaith am yr un peth. Na, mae iaith yn llawer mwy na hynny. a mae yna berthynas sicr rhwng iaith a'r meddwl, er falle bod ni ddim yn siŵr beth yw e, neu roi yn well rhwng yr iaith i ni'n siarad a'r ffordd i ni'n gweld y byd. Um, os ni'n ystyried am y Gymraeg am eiliad, a sut mae hi'n caniatau ni ddyrnad y berthynas rhyngon ni ag eiddo. Uh, oherwydd mae mynegu'r berthynas honno drwy ddweud mae X gen i, neu mae gyda fi X, yn wahanol i'r gwys sy'n cael ei agor gan y Saesneg i ni, lle ni'n defnyddio I have yn X. Fel ydw i'n dweud yn aml, allai ddim dweud I have a Porsche yn Gymraeg. Wrth gwrs, allai ddim dweud hwnna mewn unrhyw iaith. Uh, ond i ni'n mynd ymlaen wedyn i feddwl to am am sut i ni'n gweud bod ofon arna ni. Dyn ni ddim yn dyrnad e fel rhywbeth sydd yn diffinio ni, ond mae rhywbeth sydd y tu allan i ni. There is a fear upon me, ddim I am afraid. E, godrych, berf, ansoddau'r a'r ferf honno'r ferf bod. Na, na, nid fel na ni'n neud e. A mae gan bob iaith i ffenest i hunan. Ond wedyn, ar ôl llenwi hen ddigon o ofod yn o'r pedwar gwynt, e, dwi'n dod i'r casgliad bod iaith o'i dysgu hi boed yn fabanod, yn oedolion, neu hyd yn oed o fod wedi bron iawn o'i cholli hi, yn gallu bod yn beth cynhwysol neillduol. Bod y Gymraeg felly yn gynhwysol neillduol gan ei bod hi'n gallu ein cynnwys ni bawb o drigolion y wlad hon, ond hefyd fel arwydd, yy, wedai ddim o'n arwahanrwydd ni, ond o'r hyn sy'n gwneud ni yn ni. Mae'r Gymraeg hefyd yn nodwedd neillduol gynhwysol amdano ni. A, wel, ffynna'r meddyliau fel wede Dewi Emrys. Diolch. Diolch yn fawr iawn, Mae'r Erid. Mae cyfle wrth gwrs i ddarllen yr erthygl yn ei chyfanrwydd yn o'r pedwar gwynt ac mae'r ddolen wedi cael ei rhannu yn ystod y, y chat yma. And I hope that you're finding the chat useful as well um, if you can't follow the, the spoken Welsh um, during the part, the, these parts. So Mark, um,

So yeah, thank you again. It's very kind of you guys. Thank you. Great. Oh, great. Diolch yn fawr iawn, Mark. Great. And you can read Mark's article too in Planet, and that's been shared, the link has been shared through the chat yn fyna hefyd. Felly, uh, digon o gyfleoedd i ddarllen yr, yr ddwy ysgrif uh, fuddugol yn fan hyn. Um, ga i droi rwan at uh, Emwyn Thomas i, i gyflwyno yn rhithiol ac yn ffurfiol y, y wobr i'r ddau enillyr ar yn rhan ni yn Wales Pen Cymru. Ac hefyd, da ni'n ddiolchgar iawn i chi am gynrychioli

and is, is, is very pleased indeed uh, that it should uh, uh, take place. Uh, mae yna nifer o resymau eraill pam mae'n credu bod yn briodol i, i ni gyflwyno'r bobrau arbennig yma i, i Emyr. The other, other reasons too why I think there are connections really between this particular prize, uh, uh, which is presented at all in the name of Pen Cymru uh, and Emyr and, and his history. Y uh, rheswm cyntaf yw uh, bod un o, o, o gyfrifoldebau penna

Ac yn wir, yn y, yn y, uh, yr 80au, uh, fe, fe gynhyrchodd fe saith o reglenni ar gyfer uh, y teledu yn ymwneud â nhw. In fact, back in the 1970s, Emyr actually uh, produced seven programs for a TV on the very subject of dissenters. Uh, and they range from John Penry, the Welsh Puritan, uh, through Lenin, right through to Bonhoeffer. Felly mae'n briodol iawn, rwy'n credu, y taw uh, er, er, er cof megis a wrthwynebwyr y byd yma, mae'r wobr yn cael ei chyflwyno. Uh, yn ail, secondly, uh, uh, uh, uh, uh, yr agwedd um, gyd-wladol uh, ar, ar pen a, a'i waithgarwch. Uh, secondly, it's important that we note that PEN is an international organisation, uh, worldwide, of course, in its activities. Ac uh, erioed, fe dymlodd uh, Emyr i fod e nid yn unig yn Gymro, ond yn Gymro Ewropeaidd. Mae erioed wedi bod yn gyd-wladol iawn i olwg ar y byd. Emyr has always emphasised that in fact he's not just Welsh, he's a Welsh European.

that existed between uh, Emyr and Saunders Lewis. Uh, mae, na, ma, ma, mae berthynas ar Saunders Lewis yn rhychwantu i arfa gyfan e, uh, gan ddechrau wrth gwrs adeg uh, Penaberth, pan oedd Emyr o'n yn grwt uh, dwi ar bymtheg yn yr ysgol. Emyr first uh, uh, heard about Saunders Lewis through Penaberth in 1936 and the burning of the bombing school. He was at the time just a schoolboy, uh, and uh, it was a, a revelation to him. Uh, and you might say that ever since he's taken his bearings from Penaberth as a person and as a writer. Ac uh, fe olwywyd i, i, i feddwl ei ddychymyg e, y pryd hynny'n ifanc, y gan waithgarwch uh, Saunders Lewis. then secondly, when Emyr was actually an administrator in Florence during the Second World War, looking after a, a refugee camp, uh, he spent his evenings reading Saunders Lewis's articles Cwrs y Byd in a Faner, believe it or not. Mae'n sôn am fod yn ei bync chwyslyd yn Florence ac yn darllen yn y Gymraeg uh, ysgrifau Saunders Lewis uh, Cwrs y Byd yn y Faner.

y cyfnod yna yn y 50er, 60er, pan fi uh, emyr mor weithgar ym myd y cyfryngau yng Nghymru, fe fi na gyd a thrediad creadigol cryf iawn rhwng y fe Saunders Lewis. Uh, he it was that is emyr who produced for uh, uh, television and radio some of Saunders Lewis's late plays, Brad, for example, a gymerwch chi sigaret,

And there are clips, and only clips, I'm afraid, surviving of that remarkable occasion. Mae'n briodol iawn felly bod y wobr yma yn cael ei chyflwyno uh, i'r uh, ddau ohonoch chi uh, yn enw Emyr, ond hefyd uh, er, er mwyn anrhydeddu y cyswllt agos yna

and to enable uh, this evening to happen. Llongyfarchiadau mawr iawn i, i, i Mena ac i'r tîm y fi wrthi yn gweithio mor ddygwn er mwyn sicrhau bod hyn o'n bosib. And in trying to ensure that MAB properly uh, celebrated last year, I wanted to make sure that it was, it was as, be as contemporaneity that would be celebrated. That is his relevance today.

fraint bob amser gallu cymryd rhan mewn gweithgareddau pen. Os welwch chi'r hyn sydd tu ôl i fi'n fan hyn, mi welwch chi bod na ffurflenni ymaelodi hyd yn oed yn fy nhŷ fi. Felly, gobeithio'n fawr y bydd pobl yn cymryd y cyfle i ymaelodi â Wales Pen Cymru ac i sylweddoli bod pob math o bobl sy'n sgwennu yn aelodau o Wales Pen Cymru. Mae yna ddolen yn cael ei rhoi trwy'r uh, chat rwan i, i sicrhau bod hynny'n hynny yn hawdd i chi wneud. Do join Wales Pen Cymru. It's very easy to do it. It's a little click through the chat, through the chat and it's very important at this time for us to show a sense of solidarity, not only with

and writers who are suffering across the world. Menna, gai droi ato chi i, i gloi os gwelwch chi'n dda. Wel, diolch i bawb, a diolch Elin, ti wedi dweud uh, yr un oedd eisiau ei ddweud ynglyn â ac Pen Cymru, ond fi'n credu bod ni'n cael noson hyfryd, a

A'r, ar gweithgaredd nesaf sydd gan Wales Pen Cymru ydy oh, yeah. yr her gyfieithu, y Translation Challenge. Uh, bob blwyddyn, da ni'n dewis uh, darn o waith o iaith benodol ac yn gosod cystadleuaeth i gyfieithu i'r Gymraeg ac i gyfieithu i'r Saesneg, her gyfieithu Translation Challenge. A'r dyddiad cae ar gyfer eleni ydy'r ail ar hugian o fai Mae un o'r beirniaid yma'n yn plith ni. Uh, felly cyfieithu o'r Almaeneg i'r Gymraeg ac o'r Almaeneg i'r Saesneg. So the deadline for Translation Challenge this year is the 22nd of May. Um, we've selected German as our, as our guest language this year and we run the uh, competition into Welsh and also into English. And our partners for that are uh, Pedwar Gwent, for the competition into Welsh and Poetry Wales for the competition into English. Felly, da ni'n falch iawn iawn o'r bartneriaeth ehangach honno hefyd, hefo yeah. Prifysgol Abertawe, Prifysgol Cymru Drindod Dewi Sant, Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru, a dwi'n siŵr o fod wedi anghofio. Uh, o, oh, ac wrth gwrs, Lenny, efo'r Goethe Institute. Felly, yeah.

Mm -hmm. Diolch yn fawr iawn i bawb am gymryd rhan. Um, I hope that it's been uh, a pleasurable experience, that it hasn't been too difficult to sit down and be on screen for yet another 50 minutes during the day. Um, ond diolch yn fawr iawn i bawb. Diolch i Menna'n arbennig am ddod ar gystadleuaeth yma'n fyw. i'r tri beirniad am eu gwaith caled, i, i Wyn hefyd am ei gyfraniad eang o i'r, i'r, i'r maes yma ac yn bennaf oll i'r ddau enillydd i Mererid ac i Mark. Congratulations and I hope that you've enjoyed the evening. Nos da. Nos da.